Selâm aleyküm sayğılı balacıqlar! Hoş keldiniz bizim kanalımızğa! Bugün biz sizden birlikte saatqa baqıp vaqıt ayırmaqnı ögrenecekmiz. Saatqa baqıp saat qaç olğanını ögrenecekmiz. Saat, zamanı ölçemege yarayan alettir. Saat, kün içinde yapmaq kerek olğan işleri zaman sırasına qoymamıznı temin eter. Saatnıñ üstünde olğan qısqa oqqa aqrep, uzun olğan oqqa qayısı kel qovan aytılır? Tam saat. Tam saatta aqrep sayınıñ üstünde, yelqovan ise on ekiniñ üstündedir. Yelqovannıñ yeri iç tekişmez, ep on ekiniñ üstündedir.
Tam saat. Tam saatta Aqrep sayınıñ üstünde, yelkovan ise on ekiniñ üstündedir. Tam saatta yelkovanıñ yeri iç deñişmez, ep on ekiniñ üstündedir. Şimdi saatımıza baqtığımızda saat sekizdir, balacaqlar. Aqrep angi sayınıñ üstünde olsa, biz saat olaraq o sayı, o sayını aytmamız kerek. Amma yelhovan iç bir zaman yerini deñiştirmez, er vaqıt onıkiniñ üstündedir. Sadece tam saatta deñişen Aqrebiñ yeridir. Şimdi bunı misallernen dan yahşı añlaycaqmız. Birinci misalimizge baqtığımızda, Aqreb beşiñ üstünde, Yelhovan ise on ekiniñ üstündedir. Ne aytqan edik, balaçıqlar? Keliñ hatırlayıq. Yelhovannıñ yeri iç bir zaman deñişmez. Yelhovan er zaman tam saatlarda on ikiniñ on ekiniñ üstünde olur. Yelhovan on ekide, Aqrep ise beşiñ üstünde olğanına köre, demek ki, saat beş. Ekinci misalimizge baqtığımızda, Aqrep dört nöñ üstünde, Yelhovan ise kene on ekiniñ üstünde, demek ki, saat dört.

Amma aqrep yerni deñiştirdi. Aqrep yediniñ üstünde, demek ki, saat yedi aytacamız. Dörtünci saatımıza baqtığımızda, aqrep Aqrep kene yerni deñiştirdi. Yelhovan deñiştirdimi? Yoq, yelhovan kene on ekiniñ üstünde. Amma aqrep, aqrebe baqtığımızda, aqrep ekiniñ üstüne keldi, demek ki, saat eki aytacamız. Beşinci saatqa baqtığımızda, yelhovan kene on ekiniñ üstünde, aqrep ise sekiz sayınıñ üstünde, demek ki, saat sekiz aytacamız. Tekrar hatırlatmaq isteyim, balaçıqlar, aqrep er zaman yerni deniştire bile, qaysı sayınıñ üstüne kelse, o sayınıñ adı, adını aytmamız kerek. Tekrar hatırlatmaq isteyim, balaçıqlar. Aqrep er zaman yer deñiştire bile. Qaysı sayınıñ üstüne kelse, o sayınıñ adını aytacaqmız. Amma yelqovan tam saatlarda er vaqıt on ekiniñ üstündedir. Bu misallerimizden körgenimiz kibi, yelhovanıñ yeri iç deñişmedi, ep on ekiniñ üstünde edi. Aqrebiñ yeri ise er vaqıt deñişti, ve qaysı sayınıñ üstüne kelse, o sayını aytmamız kerek. Keliñ birlikte endi saatnıñ qaç olğanını aytayıq. Birinci saatımızda Yelhovan on ekide, Aqrep ise altıda, demek ki, saat altı. Ekinci saatımızda kene Yelhovanıñ yeri on ekide, Aqrebiñ yeri ise bir sayınıñ üstünde, demek ki, saat qaç, balacıqlar? Saat bir, doğru. Üçünci saatımızda yelkovanniñ yeri kene deñişmedi, amma aqrep yerini deñiştirdi. Demek ki, aqrep doqquz sayınıñ üstüne keldi. Demek ki, saat qaç? Saat doqquz. Doğru. Dördünci saatımızı baqayıq. Dördünci saatımızda yelkovanniñ yeri kene deñişmedi, on ekiniñ üstünde, amma. Aqrebin yeri kene deñişti. Aqreb beş sayınıñ üstüne keldi, demek ki, saat beş. Beşinci saatımızda yelhovan kene on ekide, aqreb ise onda, demek ki, saat on. Altıncı saatımıza baqıñız, balaçaqlar, pek meraqlı, altıncı saatımızda, Ekisi de, em yelhovan, em aqrep on ekiniñ üstüne keldiler. Demek ki, saat on eki, aytmamız kerek. Yedinci saatimizde, yelhovanıñ yeri kene on ekide, aqrep ise üçte, demek ki, saat qaç? Saat üç, doğru, maşşalla, balacıqlar! Ve soñ bizim misalimizde de soñki bizim saatımız, yelhovan kene on ekide uzun olan, qısqa olan ise ah olğan ahrep adı, on birniñ üstünde, demek ki, saat qaç? Saat on bir, doğru, maşalla balaçıqlar. Tekrar tekrarlayalım, balaçıqlar, yani biz ne añladıq? Tam saatlarda yelhuvannıñ yeri iç bir zaman degişmez, iç bir vaqıt degişmez. Ep on ekiniñ üstünde olur. Aqrebiñ yeri ise, qaysı sayınıñ üstüne kelse, biz o sayıyı, o sayını aytmamız kerekmiz. Yarım saatlar. Yarım saatlarda Aqrep eki sayınıñ arasında olur, Yelhovan ise ep altınıñ üstündedir. Yarım saatta Yelhovan altınıñ üstünde olğanda, buçuq dep aytacaqmız. Şimdi saatımızğa baqayıq, kelin balacıqlar, saatımızğa baqayıq. Aqrep üç ve dört arası. Üçni keçti, dörtke doğru yolnı aldı. Amma yelhovan altınıñ üstünde. Demek ki, üç buçuq dep aytacamız. Şimdi bunı misallernen dan yahşı añlaycaqmız. Birinci saatımıza saatımızğa baqtığımızda, yelhovan altınıñ üstünde, aqrep ise yedini keçti, sekizge yaqınlaşa. Demek ki. Saat yedi buçuq dep oquycaqmız. Aqrep angi sayınıñ arasında olsa, ilk olaraq o sayıyı aytacaqmız. Ekinci saatımıza baqtığımızda. Yelhovan altınıñ üstünde, Aqrep ise eki sayınıñ arasında. Amma haç buçuq aytacamız, balacaqlar? Keliñ, birlikte baqayıq. Aq Aqrep eki ve üç arasında olsa, demek ki, eki buçuq dep aytacamız. Maşşalla, balaçıqlar! Üçünci, keliñ üçünci saatimizğa baqayıq. Üçünci saatqa baqqanda, yelhovan kene altınıñ üstünde, yani buçuh. A ifadesini unutmañız, buçuq dep aytacamız. Amma qaç buçuq? Aqrep ise, kene eki sayınıñ arasında, beş ve altı arasında, demek ki, beş buçuq dep aytacamız. Maşallah, balacıqlar! Dörtünci saatımıza baqtığımızda. Yelhovan kene altınıñ üstünde, Aqrep ise on ve on bir arası, demek ki, on bir buçuq dep aytacamız, maşalla. Beşinci saatımızğa baqtığımızda, Yelhovan kene altınıñ üstünde, Aqrep ise on bir ve on eki arası, demek ki, on bir buçuq aytacamız. Altıncı saatımıza baqtığımızda, yelhovam kene altınıñ üstünde, aqrep ise, qaysı raqamnıñ, raqamlarnıñ arasında? Dört ve beş arası, doğru. Demek ki, dört buçuq dep aytacamız. Yedinci saatımıza baqtığımızda, yelhovam kene altınıñ üstünde, Hana kelini Aqrebbe baqayıq, Aqreb qaysı sayılarnıñ arasında? Sekiz ve doquz arası. Doğru, maşalla balacıqlar, demek ki, biz sekiz buçuq dep aytacamız. Soñ ki, sekizinci saatımızda üç buçuq dep aytacamız, çünki Yelhuvannıñ yeri kene deñişmedi. Aqrebin yeri ise üç ve dört sayınıñ arasında, demek ki, üç buçuq dep aytacamız. Çeyrek saatlar, balacıqlar. Çeyrek saatlarda yelqovan ya da üçniñ, ya da doquznıñ üstüne kelir. Aqreb ise kene eki sayınıñ arasında olur. Meselâ, birinci misalimizde, yelhovan doquzınıñ üstünde, aqrep ise aman-aman on ekige kelecek, amadan kelmedi. Demek ki, on ekige çerik bar, dep aytacamız. Ekinci misalimizde ise, yelhovan üçniñ üstünde, Aqrep ise, beşni keçti. Altığa doğru yol aldı, amma daa altığa kelmedi. Demek ki, beşni çerik keçti, dep aytacamız. Ve ilâhre. Ve, balacıqlar, Bilesiñiz ki, er sayınıñ arasında beş daqqa bar. Şimdi ilk körgenimiz saatte Aqrep doquzniñ üstünde, Yelhovan ise on ekige dañ kelmedi. Saat doquz, yani dañ olmadı. Doquz olması içün. Da on daqqa bar. On daqqadan doquz olacaq. Demek ki, biz aytacamız, On daqqadan doquz. Ekinci saatimizda ise, aqrep altı ve yedi arası, yani altını keçti, amma yedige dan kelmedi. Yedi olmaq içün. Hanı kelin sayayıq qaç daqı var dan yedi olmaq içün? Beş, on, on beş, yigirmi, yigirmi beş daqqa var, doğrumı? Demek ki, yigirmi beş daqqadan yedi dep aytacamız. Maşalla, balacıqlar! Üçünci saatımızğa baqayıq kelin. Aqrep, aqrep yedini keçti. Sekizge yaqınlaştı, amma sekizdan olmadı. Qaç daqa bar? Qaç daqadan sekiz olacaq? Beş daqadan, doğru? Demek ki, üçünci saatımız bizge beş daqadan sekizni köstere. Maşallah, balacıqlar! Keliñ, balacıqlar, endi Beşinci saatımızğa baqayıq. Beşinci saatımızğa Aqrep uçnı, uç ve dört sayılar arasında uçnı keçti, yani amma dörtkedan kelmedi. Amma qaç defa uçnı keçti yelhovan, qaç defa keçti? On ekiden başlaymız saymaya, on ekiden er bir sayınıñ arasında beş daqqa bar. Demek ki, on ekiden başlaymız. Beş, on, on beş, yigirmi. Demek ki, üçni yigirmi daqqa keçti. Maşallah, balaçıqlar. Altıncı saatımızğa baqayıq. Altıncı saatımızğa Aqrep bir ve eki arasında, Yelhovan ise ekiniñ üstünde. Demek ki, birni on daqqa keçti. Doğru. Yedinci saatımızda ise, beşni yigirmi beş daqqa keçti. Maşalla, balacıqlar! Sekizinci saatımızda ise, dörtni beş daqqa keçti. Maşalla sizge! İşte, sayğılı dostlar, bir kün boyunca Aqrep ve Yelhovan sayınıñ üstüne eki kere kelir. Baqıñız, mında da saatımız sekizni köstere, bu resimde de saatımız sekizni köstere. Amma. Birinci saatımıznı sekizni köstergende ava aydınıq. Ekinci saatımızda sekizni köstergende, ava qaranlıq, balacıqlar. Birinci resimde sabah oldı, demek ki, nasıl aytacamız? Sabah saat sekizde. Amma ekinci resimde ava qaranlıq, demek ki, Aqşam saat sekizde, dep aytacamız. Çünki Aqrep ve Yelkovan bir kün boyunca aynı sayanıñ üstüne eki kere kelir. Amma aynı saatı kösterse de, zaman olaraq ilk resimimizde saat sekizni köstergen, sabah saat sekiz aytacamız, ekinci saatımız aqşam saat sekiz. aytacaqmız. Ekinci saatımız aqşam saat sekiz dep aytacaqmız. Nazlı sabah sekizde sabalıqnı aşay. Elmaz ve Girihan sabah doquzda bala bağçasına keteler. Hatice saat bir buçuqta mektepten qayta. Nazlı ve Hatice saat dörtte ev işini yapalar. İşte, sayğılı dostlar, biz bugün saatnıñ qaç olğanını ögrendik, nasıl, begendiñizmi? Begenseñiz, videoları begenmege ve kanalımızğa yazılmağa unutmañız lütfen. Sağlıqnen qalıñız, körüşkence!